Hemmäňize salam. Bu günki temamyz kökli sanlar. Kökli sanlaryň e, has giňişleýin geçmezden ozal ilki kwadrat köke biraz giňişleýin seretmekçi. Ondan soňam umumy manyda köp uly derejeli köklere serederis. Indi başdan aljak bolsak, eger men bir sany, meselem a sanyny a kwadrat deňdir b şeklinde ýazyp bilýän bolsam, Onda A-ny B görnüşinde nädip aňladyp bilerin? A-ny B görnüşinde ine şu kök, şu simwola kök diýilýär. Haçanda şu ýerde hiç hili sifr ýazylmadyk ýagdaýynda kwadrat kök, ýagny iki ba diýen manyna gelýär, manyýa gelýär. Kwadrat kök bu näme diýmek? Şu içindäki san bir zadyň kwadrat bolan ýagdaýynda men daşyna çykaryp bilýän. Başgaça aýdamyzda. Indi şeýle bir ýagdaý bar. Kwadrat köklerde meselem kwadrat köküň aşagyna x kwadrat. X kwadradyň alyp biljek bahasyny men modulyň içinde çykarmaly bolýan. Modulyň içinde çykarmamyň sebäbi öň bütin sanlarda derejede Haçanda dereje jüt bolan ýagdaýynda netije položitel bolýar hemişe. Eger sanym otrisatel bolsun, položitel bolsun tapawudy ýok. Ikisinde-de netije položitel çykýardy. Onda şu ýerde e, düşündiriş berlen modulda x, e, x-iň bahasy x-e deň bolýar. Eger x-im položitel bolsa, e, minus x-e deň bolýar, eger x-im otrisatel bolsa. Indi käbir mysallara seredeli. Mysal üçin şu ýerde berlen kwadrat köküň aşagynda 4 bar. Bir sany kökden çykarjak bolsam, ilki köküň derejesine seretýän we köküň aşagyndaky sany bir sanyň şu bir derejesinde ýazmaly we o dereje bilen köküň derejesi meňzeş bolan ýagdaýynda men kökden çykaryp bilýän. Indi Biz näme diýdik, eger ýazylmaýan bolsa, şu ýerde iki bar diýdik, ýagny kwadrat bar diýdik. Onda dördi men haýsam bolsa bir sanyň kwadrady diýip ýazyp bilýän bolsam, onda daşyna şu sany çykaryp bilýän. Dört nämäniň kwadrady? Dört ikiniň kwadrady. Onda dördi men iki kwadrat diýip ýazan ýagdaýymda, şu ýerde iki bar diýip hasaplasak, hemişe sanyň derejesi bilen köküň derejesi bir-birini gysgaldyp bilýär. Onda gysga bolan ýagdaýynda jogap iki çykýar. Indiki mysalym dokuz diýen zadym üçiň kwadrady. Onda jogap üç. Otuz alty diýen sanym altynyň kwadrady. Onda jogap alty. Ondan soň ýüz kyrk dört diýen sanym on ikiniň kwadrady. Onda jogap on iki. Ýüz diýen sanym onuň kwadrady. Öňündäki minus köküň içine degişli bolmadygy üçin hiç hili mesele orta çykanok. Gön minusyň özüni geçirýänine kökden hem ony onuň kwadrady diýip ýazan ýagdaýymda jogap minus on çykýar. Indikide Minus dördüň kwadrady. Biz näme diýipdik? Dereje jübüt bolan ýagdaýynda içiniň minus ýa-da plýus bolmasy kän bir üýtgäp duranok. Netije hemişe položitel bolýany üçin dördüň kwadrady, minus dördüň kwadrady on alta deň bolýar. Men muny ýene-de dördüň kwadrady diýip ýazan ýagdaýymda deňdir dört bolýar. Indiki mysalyma seretýän. Indiki mysalym minus dört köküň aşagynda. Haýsy sanyň kwadrady minus dörde deň bolup biler? Beýle san ýok, sebäbi hiç bir otrisatel sanyň kwadrady e, minus bolup bilmeýär. Sebäbi biz diýdik, dereje eger jüp bolan ýagdaýynda jogap hemişe položitel çykýan üçin ony Buny kesgitläp bolmaýar. Ýagny bärde jogabyny bilip bilmeýäs. Indi köklere degişli bolan käbir e, aýratynlyklara seredeli. Haçanda iki köküň köpeltme hasyly gelen ýagdaýynda, eger kökleriň derejesi deň bolsa, onda men olary bir köküň aşagynda ýazyp köpeldip bilýän. Mysallara seredeliň. Meselem, kwadrat köküň aşagynda 2, kwadrat köküň aşagynda 8 köpelden ýazdym. Aýratynlykda men köpeldip bilemok, şoň üçin bir köküň aşagyna ýazyp, Iki, köpeltmek sekiz diýip ýazyp bilýän. Bu diýýänimem köküň aşagynda on alty. On alty nämäniň kwadrady? Dördüň kwadrady. Onda men muny göni dört diýip çykarýan. Indiki mysalym ýigrimi bäş köpeltmek bir. Onda göni ýigrimi bäş köpeltmek biri köküň aşagynda ýazanymda kök ýigrimi bäş bolýar. Kök ýigrimi bäşem näme bäş ýigrimi bäş? Bäşiň kwadrady bolsa onda jogap bäş. Indiki mysal, On köpeltmek togsan, o-da deňdir köküň aşagynda dokuz ýüz. Dokuz ýüz näçäniň kwadrady? Otuzyň kwadrady bolany üçin jogap otuz bolýar. Soňky mysalym, köküň aşagynda göni köpeldelim ony, ýazyp oturmaly. Elli köpeltmek iki ýüz diýmek bolýar. Ýüzem nämäniň kwadrady? Onuň kwadrady. Indi gaýratynlygy köpeltmekde nähili bir kögüň aşagyna ýazyp köpelden bolsak, bölmekde-de edil şoň ýaly bir kögüň aşagyna alyp bölüp bilýäris. Onda şu ýerde men göni rasional sanyň özüni bir zadyň kwadrady kökden çykarmak kyn bolýan üçin munuň tersini hem ýazyp bilýän. Haçanda mende bir köküň aşagyna ýazylan sanlar bar wagty men ony kökleriň derejesi meňzeş bolsa aýratynlykda-da ýazyp bilýän. Onda şulary aýratynlykda ýazaly. Kök ýigrimi bäş, gatnaşan kök dokuz deňdir. Kök ýigrimi bäş. Bäşiň kwadrady ýigrimi bäş bolýan üçin bäş bolup çykýar. Dokuzam üçiň kwadrady bolan üçin üç bolup çykýar. Garşy turaby özüňize urup bilersiňiz. Şu bir ýagdaý köküň aşagynda on alty, köküň aşagynda kyrk dokuz. Nämäniň kwadrady on alty? Dördüň kwadrady onda jogap berdi dört. Nämäniň kwadrady kyrk dokuz? Ýediniň kwadrady onda jogap ýedi. Indikimiz bärde nähilek e, şu ýagdaýdan bir başlangyç ýagdaýa geçen bolsak, indi bize başlangyç ýagdaý berlen, biz ikinji ýagdaýa geçip mysaly çözüp bilýäs. Onda bir köküň aşagynda ýazýan bir köküň aşagynda ýazanymda x köpeltmek y aşakda x kub köpeltmek y kub Indi e, ýadyňyzda düşýän bolsa derejeli sanlarda e, bölmek bolanda ýokardakydan aşakyny aýyrýardym ýa-da gön şeýle gysgaldybam bileris. X, bu-da näme diýmek? Bu üç sany X köpeltmek, X köpeltmek, X diýmek. Onda aşakdaky X bilen, aşakdaky X-leriň biri bilen ýokardakyny gysgaldan ýagdaýynda ýokarda bir galýar. Ýokarda bir galýar. Aşakda-da X-iň kwadrady galýar. Köpeltmek. Y bilen hem edil X-de edişim ýaly. Aşakdaky bir Y gysgaldan ýagdaýynda ýokarda bir galýar. Aşakda Y-iň kwadrady galýar. Onda, indi bulary kökden çykarjak bolsam, aýratynlykda ýazan ýagdaýymda bir-biriň bir ony köki hasaplamak hökman däl. X-iň kwadrady. Indi bärde-de edil köpeltmekde bile ýazylanlary men aýratynlykda ýazýan. Y-iň kwadrady. deňdir. Biriň kwadrady bir bolany üçin göni bir bolup çykýar. X kwadrat x bolup çykýar. Y kwadradam y bolup çykýar. Demek, jogabymyz bir gatnaşan x köpeltmek y. Köklere degişli ýene bir aýratynlyk. Haçanda e, bir kök sanyň, bir kökli sanyň derejesi başynda berlen bolsa, şu derejäni men göni sany köküň içinde alyp ýazyp bilýän. Onda seredeli.

Bäşi aýyrsak, ýigrimi dört, sekizem aýyrsak, on alty. Indiki aýratynlyk, haçanda köküň aşagynda bir sanyň kwadraty bar bolup, beýleki san kwadrat şeklinde ýazyp bilmeýän bolsam, onda we arasynda köpeltmek hasyly bolan ýagdaýynda men kwadrady bolan sany daşyna çykaryp bilýän beýleki sanam içinde galýar. Ýöne bu amaly men goşmak-aýyrmak üçin ulanyp bilmen, diňe köpeltmekde ýerine ýetirip bilýän. Onda geliň şu ýerde seredeli. Kök aşagynda 8, kwadrat kökde 8-i men näme diýip ýazyp bilýän? 4 köpeltmek 2 diýip ýazyp bilýän. Sebäbi 4-i men 2-niň kwadrady diýip ýazan ýagdaýymda daşyna çykaryp bilýän. Goşmak 2 Köpeltmek. Otuz ikiýi näme diýip ýazyp bilen? On alty köpeltmek iki diýip ýazanymda, on altyny men dördüň kwadraty daşyna çykaryp bilen. Aýyrmak. On sekizi iki köpeltmek dokuz diýip ýazyp bilen. Şo ýagdaýda dokuzy çykaryp bilen. Goşmak. Ýetmiş ikini men otuz alty köpeltmek Ýetmiş ikini men iki köpeltmek otuz alty diýip ýazyp bilýän. Deňdir. Indi şu ýerdäki e, formulamy ulanjak bolsam, men içinden çykyp çykaryp bilýändim, çykaryp galanlaryny hem köküň aşagynda goýýan. Onda 4 diýen zadym kwadratdan 2 kwadrat bolan üçin 2 bolup çykýar. Içindäki 2 galýar. Goşmak

Seretýän bolyn. Kök iki, kök iki, kök iki, kök hemmesinde kök iki bar. Ýadyňyza düşen bolsa şuňa meňzeş amaly biz derejeli sanlarda ýerine ýetiripdik. Meselem, ikiniň ikisi, ikiniň ikisi bardy we meňzeşini, meňzeş hemmesinde bar bolan meňzeş sany Ýaýyň daşynda ýazyp, ýaýyň içinde-de öňündäki koeffisiýentlary goşupdyk. Şu bir usuly bärde-de ýerine ýetirmeli bolýas. Onda men Q ikini ýaýyň daşyna çykaran ýagdaýymda, ýaýyň içinde näme galýar? Şu ýerden Q ikini ýaýyň daşyna çykaranym üçin iki galýar. Goşmak. Q ikini çykaran ýagdaýymda iki dördüň sekiz, sekiz galýar. Aýyrmak. Q iki çyksa ýaýyň daşyna üç galýar. Bärdini Q ikini çykarsak, goşmak alty galýar.